go thumbegi to mago a jogi uluongogi kamano ikonogi somo gin joka klas achiel tam 1 klas ariyo tam 1 klas adek tam 1 klas ang'wen tam 1 ok otamore gin jokwath gin jopuro gin jang'o luongi duto ok ni gisomo jogi bandgi gi kila band ibiro yudo nondiko ji mia achiel mia ariyo mia adek in gi somo misomogono ndiko jadi. Hii somo misomo gono ikonyo jadi. Kama somo di, kama somo ni konyo ji. Sani joluo duto dobe ni gin jobdosi. Ka somo ni iyanyogi to thumbego mikete ichi tiwinjo. Iyanyogi thumbego mikete odi tiwinjo ka in gi stress. Iyanyogi to thumbego mapuonji kaka in gi hero mon kata hero nyiri. Ono yanyo gini gin jo klas adek. In ja university, in ma in gi degree, in ma in gang'ogo. Ikonyo ji gang'o. Degree ni gi university ni gi masomo ni. Dong pepni nindo mana kacha. In ondiki tich kuom ng'ato. Ondiki tich kuom ng'ato. Samoro jo klas adek gi mondiki ni maneji. Eh? In ng'e ane ni jomo duto me piny kae ma tajiri gin gi somo kanyo. Bill Gates osomo kanyo. En oja klas adi? Ako na PhD ngapi? En gi digri adi? Un josomo. Ka somo ni konyo ji, joluo sani dibe ni gin jomdos ahinya. Somo ng'e kama konyo ji. Nyasaye ma konyo ji gi talent ni. In iyanyogi to kok inya konyogi, in iyanyogi to ok inya puonjogi. Jothumbe munenogi ng'enygi gin kiye, ng'enygi gin kiye. Dhi ing'i historigi maber, ng'enygi gin kiye. Koro masomo muosowagogi, joluo gima gisomo niya, ni mondo giwach odiero, giwacho dho odiero. Mano e gima konyogi. Giwacho dho odiero, linguists madongo dongo. In isewinjo odiero mawacho dholuo? nikech dholuo onge kama tere en wacho dho odiero mano nyiso nang'o nang'o lund jo wazungu uno lando lund jo mazungu ilambo lundgi nikech koi wacho dho odiero kony gang'o jomo jomo fanyo maendeleo e piny kae ne wafanyo maendeleo mang'eny ok kata gin jomosomo Gin jomoko somo. Somo tero ji kanye? Somo kani konyo ji, onego bed ni konyo joluo. Na joluo modhier ka chieth, odhier ka sudhe, odhier ka odhier, odhier ma eh? Joma osomo gi onge joma ndiko di tije. Joma osomo gi gin indiko gi tije. Joma osomo gi ok mi ji tije. Joma osomo gi gin imiyo gi tije. Joma osomo Jomoko somogi ema ndiko ji tije. Ninyi ofisi ma joma somogi gionge gima gindiko, gin agina gi mambo gi. Koro somo mugonago koko kae jokanyana ni somo somo somo somo konyo joluo gang'o? Hmm, to wacha wacha adiera, nyie Luoland okonyo gi ang'o? Acho English okonyo gi gang'o? Okonyo gang'o? Okonyo gang'o? Hmm? Okonyo gang'o? We huyu anyo jotu. We huyu anyo jotu. Mane gima kelo ni gichimi mesa. Mane gima pujo nyithingi. Jotu mwa anyo jokla sadegi. Hmm, ikendo mon ma jo university ikendo mon man gi degree. Jothumwa nyo jo class adek. Jo university jo degree winjo thobegi. Jothumwa nyo jo class adek. Unu nyo izo masidi gi udhi winjo. To yanyo gi jo class adek. Uyanyo gi ni jo kwath. Uyanyo gi ni jo rimba. Uyanyo gi jango. Ang'o mi uyanyo jothum? Juma Nyasaye omiyi in kwa konya gwedhe gwedhe Nyasachi kik yany jothum. Ang'o mi yany jothum? Wakubo konyo kako timo. Kaka ok otimo ok ber. Jokanyanam kaka otimo ok ber. We u yanyo the thum. Kionge gima iwacho kuomgi ling. Konge gima iwacho kuomgi maber ling. Kok iere ling. Kiere wachi. Yanyo jok ber. In misomo no somo konyi gama. Somo konyo gweng'u gama. Konyo somo golo dhier. Udhier udhier to bodo yanyo jika kira sadek. Hmm? Unu musomo to pepe ni ugo.